Ka chirongwa chedu kachina chevaimbi patinokurukura ka nevaimbi vakasiyana sana muno munyika yezimbabwe ka kuti nzveka nhoroondo dzavo kuti ivo ka ndivanani vakabvepiko kusvika pasvike vasvike zuva ranhasi vakafamba nemumpiko muminza nerukwato matambudziko avaisangana navo vakazvikurira seiko uyezve ah, kwavakatangira kwacho ko vabereki vaizvitambira sei uyezve vateereri mimi makazomutambira makamugashirawo sei muri kumutsi igirawo se ndivai paari kuresva eh, dzakakusungira muti mudomasi sukatanudza pacho panenge pachinge paakombama nditi ka kuitira kuti musambo wedu wemuno munyika yezimbabwe unge ka unoendera mberi zvakanaka tendangu anodaro ka nhasi uno katinai ka jaya guru pana pasataura zita rake ka rekeka tingonzwa kambo kake

Tsi chaiko chaiko. Vanhu vakataura zvakawanda. Vakataura zvakawanda. Zvasaina here? Ngozi aiwa. Yakairi tek tek. Kuti kamba kaburwa gore riroro. Pakada kutambira kutazu tazu kumusoro ikoko. Padege pakaipa. Ndokambo kanonziko saina. Right ndinaye pana pakajaiguruka tatenda pgc tatenda ndokuchikaimisa kuchirongwa china chevaimbi aiwa tinosimba siso kana tisingakanganise tatenda e, ndokutanga kuuya panapa panational fm china chavaimbi atiti aiwa zvinofadza chose nhasi aiwa kati tose rit e, vari kunze ko vangade kuziva kuti tatenda pgc e, ndiani uyezve akazvara gore ripi akaberekerwa kupi vakazvarwa rangani mbamavo ya tatenda pinjisi akazvarwa gore ra 1991 e, eh, kwakatsukunya musi wa 7 august e, eh, handichiri mupfanana then e, eh, family yangu inini e, ndiri inosiririsa ah, zvekuti chidzidzo kune vamwewo vakasangana nesituation yakadaro nekuti inini ndakasiyiwa namai vangu ndine three months ndiri karusvava chaiko panguva yekunwa mukaka chete usingadye sadza so mai vangu vakandisiya e, tavasiyana nababa ndobva ndanosiyiwa kuna gogo ndine three months ndokungana mukaka ndakazotozopedzisa kutonyatsotonowo mukaka uri mukaka wembudzi uya mbudzi dzididzi eh, ndo mukaka wakazotondirera kutoti nditozototi ndaitawo zvekusvika pakudya sadza so ndiri munhu akakura life iya yekuti taishaya zvechokwadi eh, ndikazotanga kuridza magitare ndakatanga kubata gitare andira grade six eh, ndakadzidza pachikoro chinonzi katsukunya primary nesecondary then ndatanga ndiri grade six ndo pandakatanga kuridza bhanju rinonzi bhanju rere right eh, ausati watizoti makabarwa muri vanga right mumba medu kwamakubva kumusoro kusvika kuza right kuna baba takazvarwa tiri four kune one musikana kuna mai takazvarwa tiri six zvisinei hazvo ndakazotanga kuziva vana vamai vangu ah, ndakutoshanda kudai right iwe mhm. tiudze eh, line up yenyu yakamira sei nemasabhu aya right line up ya kuna baba aiwa ingotaura mhuri yenyu yese ah, mhuri yedu yese hapana kuti kuna baba kuna mai mhuri yekwaiti mhuri yekwapinjisi yese vese vakayamwa mukaka wamai wako vese newakwamdhara wese newakwamdhara right kuna anonzi rodhana rodhana musikana yekutanga ah, kwetiatingati mukuru ah, pafamily yababa namai vangu ndini mukuru mhm. ndini mukuru ndine mukuru ipapo eh. vandiri kutaura vava vese vadiki kwandiri eh. eh, anonzi rodana ndiye anonditeera musikana mhm. then kozouya anonzi princess eh, kozouya anonzi tino tinotenda then kozouya anonzi tanyaradzwa kozopedzisira anonzi ano tinenge tiri kwamai then tozouya Kwandara wangu anotera anonzi Tafadzwa e, then kozouya Takunda then kozopedzisira anonzi Akatendeka e, ah, ndasiya Fungai na Fungai tongoti Fungai ndiye anotera mashure mangu ndine ndinaye kumagitare anotamba anenge ari parutivi pangu ndofunga ndiye ndingangoti ndiye stage manager kubhendi kwangu then kuzotira tafadzwa takunda then akatendeka eh, ndofunga e, ndoo mhuri atongoti ndoo mhuri ye wandakabarwa nawo mu eh, tongoti same father kana kuti same mother mhuri iyoyo mhm. vakadaro right ko howard anopinda papa rati howard pinjis i cousin brother ehe eh, icousin brother eh, ya ndo zvandingangoreva aiwa eh, panonzisika ipapo ka mhm. eh, panyatso kujeka kujeka ipapo ka exactly right eh, iwewe kuti unyatso kuita serious wozwa kuti iwewe wakatanga vari kuprimary yes kuti unyatso kuita serious eh. zvakatangira papo ah, tinoti ndiri grade six ndakatanga kuridza eh, chidembo then ndobva ndatanga kuridza gitare ndiri grade six tingoti ya ndiri grade six ndopa ndakatanga kunyatsa kuridza manotsi yekutiwo ndaakuita se ndaakure ndaakutoridza gitare rekutoti vanhu vanokwanisa kuteerera vachitotamba ndichitokwanisa kutocopyrightavo vakanga varipo panguva yacho Eh, tingati here pane akakubatisa gitare right inini ndofunga ndichitanga gitare kutanga kuti one handina munhu akandibatisa handina chinhu chekuti changa chiri mandiri because mai vangu inini vanoridza mbira izve so right now vanoridza kwavictor kunonga yes izvezvi kutaura kwatatoita ndorivo vanotoheda vanenge vari kokoko kwavictor kunonga mhm. ndiye mudzimai anenge ari ku anenge ari pambira so far mhm. so chinhu chekuti changa chagara chiri mandiri mhm. because kumadzisekuru edu sekutaura kunomboita mukoma wadi eh. kunomadzisekuru ko variko futi vakanga vari mumusik vairidza mbira mm. but not magitare kumagitare ndofunga tisu nahaward chete takazotanga kupinda mumagitare mm-hmm. but kumbira eh, ndokwavanga vari so ndakatanga kungoridza ndiri ndega ndichiridza gitare kusvika ndine mafriends angu vandaikura navo panguva yachona iyoyo maage angu mm. ana ari painzi tonderai gosa mm-hmm. tonderai gosa nemumwe ainzi temba ya vanhu ivavo nemwe ainzi ainzi taimungomuti matuda matuda ehe timu iroro ndofunga ndoo yakanga iri eji yangu kuri kupiko kwamuchoko mhm. kwakatsukunya chaiko chaiko mhm. ndofunga chaitoita zvazo zvokuti ndikaendawo kwavari mhm. ndotora zvavanoridzawo zvakanaka anditika iwo kana pane changuwo changu chakanaka wotorawo but tese tichingoridza magitare but inini ndakazoita advantage yekuti kwakanga kuna howard mm -hmm hawadi panguva yacho naiyo isusu pataitogadzira manotsi edu tichizviridzira kumusha tichirwa magitari tichionakidzo mm. iye akanga atoo kuno anga akutoshanda mm. amukoma wangu mm. so paakazoti akatita kutonzwawo kuno kutonzi amfana ah, wakarukidza gitari zvakaipa kumusha uko paakazongouya akatouya atori netumagitari achiziva kuti ndakanzwa kuti mufana tati ndarudza chi gitari so tikaenda tine tumagitari tombonzwawo ndichinzwa nedivi rake tichimbodairana dairana tichinzwa kuti zviri kubuda sei mm. so paakazouya awadi eh, ndiye munhu akaita first kundibatisawo gitari remagetsi mhm. eh, ha ende kuna howard howard munhu ari short tembered mhm. even now mhm. munhu ane hasha but tongoti munhu asingade kukanywa but munhu ari ane love so munhu wekuti paakauya achitanga kundidzidzisa gitare manotsi aida kuti ndibate aigona kuti hasha kuti ah, iwe ukadaita zvemafanisi chamari tikuita zvekutochayana panapa kuti zviite mm. ende ufichi ndaigona kutomboramwa ndotombotiza gitare rachona but ah, taipedzerana airamba akakudzvanya aindidzvanya zvechokwadi so awadi paakauya akauya ane manotes acho ari international anotongoti akauya ari mberi ari mberi mhm. zvokuti manotsi aakandipa ka e, even chero pandakasara vakomana vese vandairidza navo vakanga vakutosaluta kutoti a ah, iwe chamwari we inini ukuku hati aizvo ah, hatisizive so e, pana hawadi angodaro ndofunga pataingoridza magitare aya e, aigona kundipa kana ingwenya brothers kwaairidza onditi aridza so rhythm iyi ototanga kutoimba a ah, zvototanga kunakidza oti angatidze ah, nicolas zakaria ridza so rhythm iyi ngatidai a ah, zvototanga kunakidza so ndingangoti ndo matangiro andakaitawo magitare kunyatsotanga kuti ndapindwa makitari hmm, aiwa zvinofadza chose ka eh, wakapinda iwewe nedamba refu rako rekutanga rinonzi chii rumbidzo kumuridzi rumbidzo kumuridzi rine kambo kanonzi kosaina kakanetsa kakatambirwa chaizvo eh, tichazotaura hedu ka eh. kuti iro eh, damba refu racho rakatambirwa sei regai ndimbokwapaiza ka kamwe chete kubva padamba refu regore rino ka 2018 production rinonziro chibhagera Eh, chenyasha eh, chibakira chenyasha vanhu vaitambira sei chibakira chenyasha eh, nyika i- iri kutambira nekuti yanga yagara yakuziva signature yekuti nditati ndapinjisi uyezve anoimba so musambo wake wakadai so so vanhu kana vangoone bond yekuti vanenge vachikusapota vanogona kusapota but kune vane rudo newe vanogona kutokuudza kuti aiwa paalbum rako iri kairi dai wakaita sezvawakaita pachi pakadai pakadai pakadai vanhu ivavo vanenge vane rudo rwekuti vanoda kuramba vachikuteerera bos test yako vari kuida so ndiri kusangana nevamwe vanhu vakadaro utoti dzikirira vane kutoti e eh, dzikirira inonakidza zvisingaite but e, next time ka tichida kuti kafil kari pana saina kana kuti pakari pana nani tirambe tichiita sei tichikanzwa so but kuitambira unotoona toti vanhu vari kutoimba mawedzi ese chekuti panoridza kana pashow vanenge vachitoimba vachitotamba mm -hmm. yeah.

kubva pana parafirona chibhakera chenyasha right apo waida kuedza kuti chikava chibhakera chenyasha apa vavaje zvakaitika ndezvekuti pandakabudisa album iri kairi mm. ndakabudisa ndane pressure mhm. because eh, ruzhinji rwezimbabwe rwanga rune shungu mm. yekuda kuramba vachinzwa imwe shuga nekuti vanga vachiri kunzwa vabva kunzwa kasainaka vakati aiwa ko nhai mukoma mapera here mabva magumira pana saina here tipika zvinowani kamuromo kekuti wapera eh. ndokasikaite mapera here inini manje ndirione kuti ah, okay munhu wanaite wani shuwa onzi apera nehone album manotsi ndiri kutonyatsonzwa ruoko ruri kuvava manotsi akawanda pagitare ndiri kutonzi ndapera nehone album ha ah, vanhu ngavasandidaro rega ndipinde nechi nepressure ende pressure ndakazoburitsa album ndatoo nepressure mhm. mukoma makambotukirwa basa renyu re kunzi ha ah, mukoma wamali endai paredio eh. ini ndaitukirwa kunzi iwe shamwari udaita zvekutamba nesiro wakambozvitangirei tiridzire budirisa nealbum saka ndakanyatsoona kuti aiwa vateereri zvavari kuda rega ndiite zvipi izvozvo but ndakaitawo my best and eh, nyika ikaita se ikazvitambirawo zvakadero mhm, nanhasi eh, wachiri kufamba ah, nanhasi izvezvi so ah, vanhu vari kutodzikirira zvekuti ukaona pashow yangu ukaona zvavanenge vachiita time yandinongoita korasi yekudzikirira unoona vachidzikirira mhm. vega vasina kumbodzidzikirira vakutotamba vachidzikirira aiwa zvinofaa asi eh, vari kukutambira sei vanhu haa ah, iko zvinei zvichekutanga rega nditange kutenda mafans mhm. ndoda kutotenda kutenda zvakanyanya nekuti hazvisi nyore kuti vamwe vanotoshandiswa iyo ndo zvakaita kapinjisi kacho here mhm. tafungudza kuti munhu ane zidumbu kana kuti munhu zihombe hombe mhm. ona kamunhu kadiki but respect yavanondipa so ndinoita kuchaya kuti zvino ndodii ndinotonyara kuti zvino vanhu nerespect yavari kundipa kudai ah, ndodiko mhm. kuti vafare so chekutanga ndoda kutanga kutenda mafansi ava ndo vari kundisimudzira zvekuti havasi kutarisa kuti kana kuti una baba here vari mumusik industry mhm. kana kuti vadii vari kunditambira ndiri sapinjisi ndakadaro mhm. ndikaita kana show unochitonyatsoona kuti ah, chaunga chiri kuuya kuuya kunosapota chete saende dzipi dzimwe dzemanzvimbo dzamatenderera ah, so far ndingangoti kunze kana ndichitara kunze ndakusouth africa takanoridza nana cape town ya ro pretoria e, but kwandaienda kunze uko mashows ese andaiita anga ari mumachurches muma mm -hmm. and music yangu eh, zvandoda kuti ipinde pese mukereke mm. mubhawa mm. vese munhu vese ngaabatsirendiri kuitika ende vanhu vese vari kunyatsozvigamuchira pekutanga ndaibvunzwa mubvunzo kunzi unoimba gospel here kana kuti unoimba songora ndo pandakazopindura kuti ndinoimba mimosa music inokwana pese pese mimosa ndikati iabrevation word rekuti mixed international music of southern africa kureva kuti pese zvakahusanganiswa sezvakaita hunga ya hunga iyaya mhm. yekuti unogona kuti ah, inyoka here ozora ah, ihove inyama iyi mhm. ndidzimona tatenda watenderera eh, muchiita maroad shows muno nyika yezimbabwe okay vanhu vari kukutambira sei ya ndingangoti ndangoti pamaroad shows ipapo ndo pakatotanga kutotambirika zvakanyanya mhm. zvekuti pamaroad shows ipapo ndo pandakatogadzira zita kunyanyanyanya mhm. nekuti ndaiti ndikasvikira vanhu vakawanda shavirira ibva ranyatsobuda because chave kuti tinyatsobuda zvokuda pane vanhu vakati wandei mm. ndobva ndanyatsoratidza zvanhu ndinoita zvese kuti upinjidzo wachona ndinoridza lead gitari eh, vazhinji vanoziva base ndo rinonyanya kusimbiswa kumuseve but ini ndinosimbisa lead because ndorandogona ende vanhu vaibva vatanga kuzvitambira zvakadaro vachinyatso saka ikoku kumaroad shows ndokwakatotangira mbiri kunzi aiwa even stage work yake mfanhawo yayo yaka inenge yakarongeka hmm. right iko kuti stage work ironge wozva vazhinji vanochedzera kuti eh. Eh, ndo panofira bhasikoro ipapo chii chinoitika eh, kuti stage work inzi iyi stage work yakarongeka ndezvipi zvine zvichine zvichitarisira ah, pastage chekutanga ndechekuti especially kumaartist isusu vari muzimbabwe according nekuomerwa nezvinhu kana kutya kunzi zvinhu zvinogona kuoma kumberi tinolimita number yeband totanga kana kuenda kana nevanhu five handizvo muri kuona of which stage work unongonyatsoziva kuti ini eh, stage work yangu kuti isimbe ndokunge ndine vanhu nine kana ten pastage ndine two mabacking vocalist angu ndina keyboardist ndina rhythmist ndina sub rhythmist ndine team rangu rese ndine management yese zvakakwana saka panhamba apa pastage work nhamba ndo inoda kulimitwa kuitira kuti vanhu vazoleke pastage work hazvizobude manje pakuti vanenge vaisaka dancer one mhm. dancer ari kutamba angoriwo one artist arongoimba obva adzoka pagitari rake hazvichaendatene vanhu vanonga ida entertainment then nekunzwa music mm-hmm. saka zvinhu two zvinenge zvichidiwa kuonekwa palive show saka ukalekesa kuentertainment wongonzwisa munhu music of which hapana chaari kuvarairwa nacho unoona munhu achikotsira akakutarisa kudai hapana entertainment so inini ndotraya kuti even chero ndikawanza vanhu as long munhu wese achiita zvinhu zviri kuita kuti munhu ari kuko asekerere mm -hmm ndo zvandinongotraya kuda kugadzirisa pastage work yangu aiwa eh, zvinofadza chose ndizvadaro raisvika vazhinji vari kuda kwairaka kuda kutaura eh, newe eh, tatenda pinjise panational fm china chevaimbika mina national driver raps nomarika 779133 ka kutaura kana tatenda pinjise Eh, muchimuudzawo eh, kana achigona kurumbidza ka ah, kurambidzwe ka chakanaka chakanaka kukaurungwe eh, kana achireswawo ka moitawo kuti muswatanudzewo ka kuita kuti ave ka anoburitsa ka udobidobi right tatenda ndaona pa zuva ranhasi mhm. wa une rimwe single yawaparura yauya nayo nhasi yauda kukumikidza yauda kuisa kuvanhu single inonzi chii Ah, single inonzi cheropa Mhm. Ah, zvandakaita ndezvekuti pandakaburitsa chibhagera chenyasha Mm. ha chaunga chiri kufara but song yakaita hit isong yemafaro isina word rekuti rinotsiudza kana kudii isong rokungo isong yekuti vanhu vanofara vanopinda mujoyi vachitamba nemhuri dzavo handiti so ndakati chiregedza ndichitsigire chi album rechibhagera chenyasha kupendera gore nekuti chishuwo chandie ndinacho ndechekuti vateereri vanoteerera tatindapinjisi varambe vachinakidzwa uyezve vachingonzwa kunakirwa eh, tikuti vagute kudya kwenzeye kwacho so mm-hmm. ndo zvaita kuti ndiuye nesingle song ingori one inotsigira album mm-hmm. hanzi cheropa cheropa cheropa eh, handiti munoona ah, cheropa zvakangofanana nekuti chedzinza mm. pane mamwe madzinza aye ekuti tongoti madzinza kumadzinza kwedu tese vanhu isusu vanhu vatema hapatoshayikwe pamwe pokuti unotoziva kuti imba iyi ndeye maticha mm -hmm. kana kuti imba iyi kai vanogara vachingofa every march pavari kufa every march ndiwo here mwedzi unenge wakatarwa namwari kuti imba iyi inofanirwa kufa every march chinenge chitori cheropa chinechi inenge iri kesi mhm, mhm. chituko chakaiswa namwari pamhuripi iyoyo ndo zvataa kuti no chimboramba ichi cheropa zvokunzi sekuru vakasvika vaka pakutonzi vashanda pfuma yavo yakanga iri hombe ibhasikoro mm. baba pfuma yavo hombe yanga iri bhasikoro iwewe wakura waakufamba futi nebhasikoro ndopfuma yako hombe mwana wako ungufamba futi nebhasikoro ko hapadiwewo motikari here ko motikari mabhenzi atiri kuona ari kufamba ndeanani ndeani ndo vakaita sei ndo vakasiyana newe here mm. because vatiri kuti aiwaka takafanana mhm. ramba case yaunoiswa usingazive dzimwe dzenguva ehe ndo kuti cheropa ndo meseji iripo pasong iyoyo mhm. amanoterereka ari gadi panangokumikidza ka iko kambo kacho ka eh, kasingli kacho kako ka eh, kanonziko eh, cheropa tinzwe kuti mukomana uyu zvaari kutaura zviri kuenderana here nezviri kubuda mukambo aka

vakuvaneveka mubato wemaoko haa pakasenzwa apa aiwa haa zviri kuratidza kuti zviri kuvandudzika zvaunenge wakanzwa paye Eh, zviri kuenda zvichingoshandukawo zvichingoshanduka and ndozo- ndozonoratidza kuti eh, pane kufungwa kunenge kuchiita Yeah, right chokwadi, yeah. Em, tiri kuona isisu kuti gore raakunopera yes Eh, munenge muri munharaunda muno mudhorobha here kana kuti mukutasira kubuda kunofadza vari kunze uh, apa pasofa mm. rega nditi ndofunga mashows akanga aripo mm. anga ari ekuenda kudurban mm. ndo anga ari ekunze for holiday but zvakamiswa mm. aze kubva pakangotanga kudai dai zvinhu ah, zvakabva zvamiswa tikati akomana ngati mbomirei zvinhu zvedu zvichange zvaerera zvakanaka zvarongeka mhm. so so far kubva patakakanzira mashows iwayo mhm. iko zvinezvi eh, hatisati kana tave booked mhm. zvokuti kana kuti christmas tiri pakati hatisati so kutoti iko nezvi eh, ndo time yevanhu yavanenge vachibhuka like kana kubhuka for new year mhm. kana for christmas kana for yeah for unity day kana chii aiwa so far hapana tinongoziva kuti eh, vanhu yeah. vakutoziva kunzwa kuti the yeah. door is open exactly aiwa mhm. richiri kuvhurika right um, ndiri kuona umwe apa atumira meseji yake apa zvikanzi mhuri yake yakamira sei akaroora here murume uyu okay uh, inini 2014 eh, kana tisingakanganise that was 31 march ndo pandakapinda musvitsa tsvene eh, kuti itiwe white wedding kuti unyatsoroora then ndobva takomborerwa namwari tikapiwa mwana mukomana mumwe chete watinaye anonzi elshadai tawana nyasha mhm. ah, ndiye dangwe ndiye takatarisa ndiye junior pinjisi because mhm. ndiye aende mukomana mhm. eh, ndofunga so far ndiye aripo ende ndo mhuri yangu cheuyo right mudzimai watatenda anonzani mudzimai watatenda pinjisi anonzi melissa chikuti melissa chikuti melissa chikuti ndiyo kuku ah,

ivo vanga vari muwo mupresident woship mm. imomomo eh, vachitiwo mabackings so hamunokuzivawo zvinhu zvamwari zvinongoita zvegaka mm. ska nekudzidzana nekuonanawo tiri muchechi imomo ah, ehe ndakabatwa nerunonzi ruchiva rwe wakachiva ndakachiva ndikati ah, avamai ava vakakodzera kupinda kumhuri yekwapinjisi mm. ava mhm. ehe chiva ndanyahwairawo zvikamborambawo eh, zviito zvichiramba zvichiramba eh, zvichitomboramba kuramba zvekuramba zviya svika ndakutoratidza kuti aiwa rega ndichiite ndichitomboitawo zvinhu zvinoratidza kuti aiwa ndinokwanisa kuchengeta madanda ehe ndinokwanisa kuchengetawo Kuisa- hanzi madanda kuisa kuisa wemuisi pachirauro ehe aiwa kusvika zvaita ah, kusvika tatotanga kudanana kutoendawo kuna mufundisi kutozviintroduce atoti aiwa isusu tadanana ndo zvavapo ando zvavaipo mhm. eh, kusvikawo zvazoitawo zvakanaka aiwa eh, tinozvikudza chose vanokutsigira here pabasa rako remagitare eh, pandakatanga mhm. ndichitotanga mufundisi wangu inini vanonzi pastor tigere kandi vataure nezita anonzi mufundisi tiger kana kuti chigere ndofunga murume anoda zvemusic zvokuti inini pandakapinda eh, pandakava paalbum eh, chavakatanga kuita vakati ngatinamati mwana wangu album rako regamuchiro nenyika nekuti album rako uri kuimba gospel chero uri musewe but is mashoko auri kuimba ari kudzidzisa vanhu kuda mwari so tichibva tatongoita prayer and uh, kubva ipapo uh, anytime vanogona uh, pandinoenda kuchechi vanogona kungondisimudza vototi ah mukoma pinjisi huye mumbotiitire one song mm -hmm and eh, havanondisimudzira zvekuti handinotoshaya ah, zvekuitamadam vari kukusimudzira handiwo nyasha dzandakaitirwa namwari mm. zvekuti eh, mukadzi wangu ka mm. dai anga asingazvisimudzire kana kuridza mumba wandisingaridzi mm. nekuti nzvimbo yatakasanganiranaka inzvimbo yekuti aida kutarisira kunge achingondiona ndingoshingora mandiri kupi ndiri ikoko mm-hmm. asi munhu wekuti akazvigamuchira mm. kuti a ah, baba chero mubhawa chero kupi mm. ridzai sezvo as long muchiziva zvamuri kunoita kupi zvamaendera ikoko mm-hmm. kana maenda kunoimba kufadza vanhu muchidzidza muine chinangwa chamuinacho muchiziva mhuri yenyu kuti tiri pano isusu aiwa zvakanaka aiwa zvinofadza chose right pane vana otaura na tatenda pingisi pana paka 779133 ndozviziva kuti izvo kazhinji kacho eh, kana nguva dzanguva ira kudai zvika eh, unoziva tinowanzokanganwa kutaura nhari kuti vanhu vanoda kutaura newe vangataure newe panhamba dzipi orit eh, zvandichaita ndichangosiya tuma phone number yekutanga

mm-hmm. ndo manumbers ekubata tisati tati ndapindisa aiwa ndoimba ka mazvinzwirawo mega ka kuti kana muchida kumubata mukomana uyo munomubata sei right regai timbonzwa pana pangwana wataura naye ka neshara munoti halo halo halo baba makadii ah, tine urombo yabva yadambuka 779133 panesalfem radio halo halo

Kwazvo. Aiwa bazvinokudziwa kana muripo ka. Aiwa ndiko kuwatsano magona. Ndatenda akuitika 779133 ka um, radio. Nation Hello. Hello. Hello. 779133 779133 radio. Hello.

sekunyamapanda ndini tichaona nyambo aiwa murambe makatsigira haa zveshuwa rova mwana wokumusha aiwa tiripo right eh, pinjise eh, ndapi mamwe matambudziko awasangana nawo murwendo rwako urwu eh, toziva kuti hatingati hedu wabudirira Ya, chokwadi. Wasara wabudirira Chokwadi. uchiri kufamba uchiri Chokwadi. kukwira but pacho pawafamba apa mamwe matambudziko awasangana nawo ndeapi uyezve ndeipi nzira yawatora kuda kuakurira ya yeah, e, ndingangoti matambudziko akati wandei mm -hmm. asi haungatika kana kumira kufamba nekuti magitare ilong chain mm -hmm. e, nda, ndakatambura kubva kudhara asi kubva pandatanga kufamba rwendo rwangu inini matambudziko andatanga kusangana nawo ndofunga ndekutanga kana usina chekushandisa ndochinhu chekutanga kana usina chekushandisa usina PA system usina motikari yacho yekufambisa kubvisa chinhu papoendi A kuenda paB idambudziko guru nekuti kurima nemombe yemumwe munongoziva unogona kutomiswa wakuda kutopedza fo pamwe matuvirira nakutoti aiwa ka tiri kuenda kwamutoko kana tiri kunoridza kana kuti kumasvingo munhu makuda kusimuka okudza kuti a ah, ndahaiwa ndakuenda kwakati ndaona imwe trip yakuenda kumberengwa handiti maona wototanga kutsvaga futi wononoka kana kuzosvika pavenyu paya mhm. so matambudziko iwayo ndofunga ndasangana nawo kakati wandei mhm. right ukama hwako nevamwe vaimbi hwakamira sei ya inini so far pavaimbi vese eh, handina kana hwane mumwe chete wandine daka kana kuti ndino kana ndakavengana naye kana kuti ndakambonetsana naye mm. eh, chandinoita nini ndechokuti kumuimbi chero akanzi ataura negative about pinjisi ini chandoita ndechekuti ndinomuendera kwaari andomushuwa love eh, kuti shamwari music tiri kungoimbira vanhu kuti vateere nzira yakanaka uyezve tine mukoho wedu kuna mwari kwete kuvanhu handitika aiwa zvinofadza chose hama noatirika ndiye katatenda vazhinjise vazhinji vanomuziva aina gift amuli kusouth africa eh, ndoziva wangu kuti hauna daka kana nemuimbi mbonyete mashoko kuna gift amuli ah inini chandotanga kuna mkoma gift amule mm. chekutanga ndotenda mkoma gift amule handidi kunyeba kutara mm. chokwadi chiri kubva pamwoyo pangu chaipo chaipo eh. mkoma kesi ka ndiye munhu akatanga kundipa pay eh. ndaitofunga kuti magitara abhadhari eh, gitara eh, rinotopiwa pay eh. so i still remember pay yavakatanga kundipa tabva kuridza pamatute kumbare eh. ya ndichipiwa mabheri acheke akawanda so so ndikatobvunza ndikati mdara imari yeiko zvikanzi apega mvana hauzi ah, ndikati awo handiri maona so e, murume uyaya kutaura chokwadi eh. akandisimudza akandiisa pane imwe level mhm. just because even creative yekucreata music yake ndaishanda nda nemunhu wandaida kuti anogona kucreata anogona kutsvaga mamelodzi anogona kutsvaga magitari anonakidza so ndakadzidza zvinhu zvakawanda kubva kuna mukoma kesi kutaura chokwadi chaizvo mhm. so ndomutenda dzisingaite nguva dzedu ndodzoka dzoita shanzi idzi nguva dzedu dzoka dzodyana ka eh, tatenda pinjisi munotaura kusvikira kunze kuedze ende ni munoimba zvakare kusvikira kunze kuedze saka ndokuda raiwa ka sezvo eh, Eh, nhepfenyuro ichiripo tichazova zvakare neimwe nguva yekuti chamuchiedza panapa atombokurukura zvake tatenda topa kuti nazvo kunokuye kwawaita mazviita mukoma umali thank you so much kandokanonzi ko fambai nesu fambai nesu ka mukupedza kwatiri kuita chirongwa chedu pazuva ranhasi ka china chevaimbi tatinei hawa Tatneka tatenda apinjisi pana boy ini ndo rinonzirawo chibhakira chenyasha ka 28 neproduction raakatipa ratedzana nairero yeka rekutanga rakanetsa gore rakapera